Mäin Favorit vun den Indie Spiller dëst Joer ass Idub, well naja et war fir näischt op der Xbox One, hunn ech mer mol e bëssen ugekuckt an et ass witzeg, geet séier an zemoos mat Kollegen, nëmmen ze empfeelen. Mäin Favorit Indie Spill fir dëst Joer Rocket League.

Déi dëmmste Momenter egal wéini am Spill.
Jo moien, an fir mech dat bescht Indie Spill, wahrscheinlech dat eenzegt wat ech iwwerhaapt gespillt hunn, dat wär Quizap fir iPhone, Smartphone a sou weider, well s de direkt mat jidderengem weltwäit spille kanns an et e grousse Süchtegkeetsfaktor huet.
Déi beschte Story fir mech ass déi vum Witcher 3, well se spannend ass, se huet vill iwwerraschend Momenter an souguer d'Niewequests si cool an hunn déi eng oder aner Iwwerraschung, wat ech bis elo an kengem Spill vun dësem Joer soss gesinn hunn. Vun dohier Witcher 3 Story décke Glas. Déi bescht Story vum Joer fir mech war Witcher 3. Et ass einfach esou fesselnd. Ech war einfach esou am Ufank, vue datt ech meng Xbox zimmlech spéit erech krut, an dee Fré schonn esou dee vu Witcher geschwäermt huet, an esou war ech, ok komm, testen mer et emol, an du war ech einfach esou, what the fuck is sleep?
Bescht Story vum Joer, Witcher 3 huet alles, Emotioun, Drama, et ass de Game of Thrones vun de Videospiller am Fong, keng Ahnung, vun, ech hunn et mol net fäerdeg, et ass, d'Story ass esou gutt, datt ech et net fäerdeg spille wëll, well et eriwwer ass, dowéinst hunn ech mol en DLC kaf, fir datt ech dee spille kann, an dann man ech réischt d'Story selwer fäerdeg, mee ech wäert se ni fäerdeg man, well ech net wëll, datt et fäerdeg ass, esou gutt ass déi Story.
What he said.
Bescht Serie vu mir, fir mech war Halo 5 well mir hunn esou laang gewaart op emmer op den neien Deel an et war wéi ëmmer et war wierklech den Halo dës Judeem gefillt, et war eppes Neies a wourëm net, mee et war einfach mega gutt, et war actionräich, et war Ofwiesslung, net mega ofwiesslungsräich, mee halt esou ofwiesslungsräich wéi et halt geet fir ee Shooter, awer et war eng mega gutt Story.
Mäin Entwéckler vun dësem Joer ass Tree for Tree, well se einfach e mega Support un Halo 5 bréngen an alleng dass se d'Forge elo erabruet hunn an déi nei Maps, hunn se fir mech gewonnen, well en plus da fir näischt ass a se nach weiderhin 2016 eis wëllen nach Maps an nach nei Rec Packs wëllen drabréngen an vun dohier Tree for Tree.
Mäin Entwéckler vum Joer ass Tree for Tree Industries, well se fir mei héiere 5 bewisen hunn, dass se d'Richt drop hunn an och obwuel se bei CD Projekt Red dëst Joer bei Witcher 3 vill gratis DLC'e krus, fënnt ech dat ass dat wat Tree for Tree dëst Kéier bréngt nach en Técke besser, well mir kréie lo all Mount frësche Content a richteg vill nei Rüstungen, nei Maps, nei Rec Packs an alles an et weess ech wat nach. Mir kruten dëse Mount souguer nei Astellunge fir de Controller. Du kanns do d'Adsence astellen oder deng Aim Acceleration, dat kanns de bei bal kengem Spill an ech hunn einfach drop wat Three for Three do mécht an ech hoffen et geet weider esou.
Mäin Entwéckler vum Joer ass CD Projekt Reds, Because of Witcher. Mäin Entwéckler vum Joer 2015 ass Blizzard, well lo mat dem DLC vu Legacy of the Void hu se erëm bewisen, dass se et wierklech drop hunn eng gutt Story ze man, déi ofwiesslungsräich ass an trotzdeem epesch genuch fir d'Spill. Jo, also fir mech de beschten Entwéckler ass och CD Projekt Red. Net einfach just well de Witcher 3 fir mech dat gäilst Spill vum Joer ass, mee och well si effektiv net mat esou blöd sinn wéi Season Pass oder hallef fäerdege Spiller, wou s da fir de Rescht vum Spill an DLC nach enker dierfs dat duebelt bezuelen, dech uschmieren, wat mëttlerweil trauregerweis scho bal luewenswäert ass, mee well se der en plus nach. E komplett fäerdegt a risegt Spill liwweren, wat vill Leit, déi ech kennen, elo emol nach net fäerdeg hunn, plus tonne gratis DLCen a wéi dat bei riseg Spiller ëmmer virkënnt, tonne Bugs huet. A si probéieren ëmmer nach weider déi ze flécken, si lauschteren op d'Kriticke vun de Fans a se schaffen ëmmer nach dru fir d'Spill besser ze maachen, wann et seng Feeler huet. A wann s de keefs, kriss nach Saache wéi Soundtrack, Artwork a sou weider a sou fort dobäi. Si weisen, datt se d'Fans respektéieren an dofir respektéieren ech si weider esou.
Halo 5. Halo 5.
Halo 5. Halo 5.
Well de Soundtrack awer vun Ufank un erëm dat richtegt Feeling vu fréier erop bréngt, well déi éischt Kar an Halo 1 op dem Halo lant an do ronderëm trëppelt a kucken esou uuhh an da leeft déi gäil Musek am Hannergrond. Genau dat Gefill huet een hei erëm, just dass en nach besser, well nach méi Orchester dran ass an et ass einfach esou gigantesch. Du fills dech wéi den Held dee grad d'Welt rette wëll an Et ass einfach sou bombastesch, epesch, kaaft Äech d'Plack, kaaft Äech d'CD, kaaft Äech alles, et ass wéi der wëllt, mee kaaft et, et ass gutt, et ass gutt fir Är Gesondheet, et ass gutt fir Är Oueren, et ass gutt fir Är Mamm virun allem, also kaaft et Äech, ok. Bon, fir mech beschte Soundtrack och alt nees The Witcher 3. Well et ginn engersäits iwwer 50 verschidde Lidder, wat heescht, datt se scho vill Aarbecht dragestach hunn. A fir all Situatioun am Spill fënnt een dat Richtegt, roueg, bedächteg Musek fir nei Landschaften, traureg Theme wann et traureg ass, actionräich Musek fir d'Kämpf, déi originell sinn an Dynamik ausstralen. Et ass einfach alles dobäi. A jiddereen, dee weess, vu wat ech schwätzen, wee fir d'éischt Chris Gallagher gesinn huet an déi Musek héiert, deen huet bal misse kräischen. Wann e Spill dat méi fäerdeg bréngt, dann ass de Soundtrack gutt.
Ok, fir mech de beschte Multiplayer vun dësem Joer ass affer Halo 5, wells dat aalt Gefill vun den anere Multiplayer hues an et gëtt affer nei operluet. Et ass affer besser, et ass méi séier, et huet affer vill méi Inhalt, alleng duerch d'Reg Packs. Ech mengen du bass, du spills et déi ganzen Zäiten an denks ok fuck nach eng Partie, nach eng Partie an. Dat ass einfach fir mech dee Multiplayer, ech hat dat éiweg net méi, mannst säit Halo 4, deen ech och réischt lëscht Joer gespillt hunn, mee bon soit, Halo 5, gäil. Et ass net schwéier, Halo 5 einfach, et ass einfach, et huet einfach, et huet alles, et ass gäil, et ass einfach Halo, et ass, et ass wéi, et ass ëmmer wéi, einfach wéi Halo, et ass wéi Halo bliwwen, et ass einfach Halo. Halo 5, firwat? Well et de beschte Multiplayer säit laangem ass. Dass d'Hënn alles hunn, deen alen Halo, dee ganz kompetitive Kréimchen, dee sou cool ass, wou Halo ëmmer sou besonnesch gemaach huet. Jiddweree kennt dat, Halo Zwee, éischte Konsoule-Multiplayer, dat mega. An jo, Halo Véier war jo dann e bësse sou, jo, et war net, war net schlecht, war coolt Spill, awer et war net dat. An Halo 5 ass erëm dat, et hëlt erëm déi, den Arena Shooter aus der Këscht eraus a paakt mam eng en nei Gewand an, et ass Halo 5. Duerch Boosts, duerch Klammen, duerch Sprint, duerch Slides, duerch alles méigleches, dat ass super schnell, top Waffen Balancing, selbst hunn ech an nach kengem Shooter säit den leschte 5 Joer oder sou gesinn. All Waff huet seng Daseinsberechtegung. Mecht ëmmer Spaass rëm eng Ronn ze spillen. Du spills an denkst einfach sou, allez komm déi eng Ronn nach an dat geet dann 10 Ronne laang weider an dann nach eng Kéier an da vläit souguer nach eng Kéier. Mee dat ass, hänkt vu ganz Persoun of, mee da geet nach eng Ronn. Oder Warzone, Warzone ass cool, neie Modus, 12 géint 12, KI, Red Coarten, kriss alles, du hues, et ass 175 Rüstung, nee mëttlerweil méi, du kriss nämlech all Mount per DLC neier dobäi an du kriss nei Maps an alles an et ass alles gratis an aah.
Halo 5. Jo also fir mech, aus Mangel un Alternative, well ech spille ganz wéineg Multiplayer muss ech éierlech zouginn. Beschte Multiplayer dëst Joer ass déi neist Erweiderung vun der Serie Monster Hunter, dat wär dann de For Ultimate, Well fir dee muss ee näischt bezuelen extra. Do kann ee jiddwer Zäit einfach esou Multiplayer spillen, virausgesat et sinn aner Spiller an der Géigend. Et ginn tonne Méiglechkeete wéi ee spillt. Do kënnen eenzel Spiller verschidde Stile kombinéieren, fir gemeinsam géint grouss Géigner ze goen an ze gewannen. En Erfollegskonzept, dee sech scho jorelaang bewäert huet an ouni deen déi Spillserie ni esou rise Succès a Japan gi wär wou d'hierkënnt. Et ass reegelrecht e Spill fir ze sozialiséieren dohannen. Esouguer hei hëlleft et net nëmme Leit virun ze kommen, mee d'Spiller kënne sech géigesäiteg nei Missioune schenken. Et ass eppes wat einfach weist dat een zesumme méi erreeche ka wéi eleng an dofir fannen ech ass dat e geniale Multiplayer, och wann d'Spill hei leider net dee selwechte Succès wéi a Japan wou et hierkënnt. Jo, fir mech déi bescht Grafik vum Joer, dat ass den neie Metal Gear Solid 5. E Spill wat et packt, an deem Gameplay a Cutscenes nahtlos aneneen iwwerginn, well dat eent grad esou ausgesäit wéi dat anert. Super Detailer, et leeft immens flësseg, et si grouss oppe Welten, ouni Grafikbugs, ouni dat et enker fréiert, guer näischt. Vläit hätt ee sech scheinst mol nach e bësse méi Liewen oder méi Objeten an déi Welt gewënscht, mee alles wat do ass gesäit trotzdeem immens knackeg aus. Et leeft gutt vun de Stréchcoden op denger Waff bis op de den 27 Grashalm an der Wiss. All NPC huet ak passend Mondbeweegungen an Character Models sinn zahlreich. Also dat ass richteg fett Grafik nach ëmmer. All Metal Gear war ëmmer gutt fir seng Generatioun an dass dëst kënn net anescht. Bescht Grafik vum Joer 2015 ass fir mech Halo 5 well et gesäit einfach mega gutt aus. Nolls fir Shooter, et sinn schéi vill Effekter dran, et ass Net iwwerlueden an trotzdem seng Toile schéin. Zumools d'Cutscenes waren et wierklech Richter wäert sech dat eng Kéier unzekucken, well déi Cutscenes sinn esou schéin gemaach, do war esou vill Aarbecht dran fir dat ze maachen an dofir ass et fir mech bescht Grafik vum Joer, Halo 5. Déi beschte Grafik huet menger Meenung no Witcher. Et ass einfach ok, et huet seng kleng Macken, jo, wow, wéi ee Spill huet dat net? dass ech fan einfach wéi déi fantastesch Welt wou se do gemat hunn, mat och mat deenen hire Monsteren, mat hire Geeschter, mat hire einfach geet einfach sou gäil aus einfach nëmmen, dass ech fan wierklech dass ass wierklech also eng gäil Grafik. Bescht Grafik, dat ass schwéier, Rise of the Tomb Raider, Witcher 3. Gears of War gëtt och déck aus. Et si sou vill gäil Spiller dëst Joer erauskomm. Ah Witcher 3 gesäit einfach sou aus wéi sou lieweg Ölgemälde, dat ass déck cool, mee ech géif soen u sech huet dat méi mam Artstyle ze dinn. Dowéinst géif ech soe Rise of the Tomb Raider, well et einfach eleng vu der Grondbasis hier sau, sau gutt ausgesäit. Also et gesäit bal fotorealistesch aus an d'Animatioune vum Gesiit sinn top gemaach. Wéi si hu deen neie Motion Capture Zeugs do gemaach, wou se amplaz nëmme Punkte gemoolt ze kréien, hunn huet se esou Dénge kritt, fir dass et 1000 Punkten am Gesiit huet, fir déi Gesiitsanimatiounen ze kréien. Dat ass nach ni ginn an et gesäit einfach esou gutt aus. Gesäit aus wann richteg Schauspiller géife matenee schwätzen. D'Emotioune komme saugutt riwwer an dowéinst, jo, Rise of the Tomb Raider huet menger Meenung no dëst Joer déi bescht Grafiker. Witcher nee Battlefront well EA wann se bei deem Spill eppes richteg gemeet hunn dann ass dee ganze Star Wars Feeling einfach an déi Grafik eran ze packen. Also et gesäit bombastesch aus, et héiert sech och, bon ok se unzegräifen, mee schäiss drop, et gesäit fantastesch aus, et héiert sech fantastesch un an ok iwwert de Lack of Content kann ee meckeren, mee Gesäit einfach perfekt aus. Et huet wierklech dee ganze Feeling vu Star Wars an soubal s de d'Manette an de Grapp hëls a du bass an denger éischter Schlacht denks der ok wow dat ass Star Wars zum matspillen. Dofir deet mer leed Witcher 3 mee a Saache Grafik frëss dech Battlefront op. Sorry.

D'Bild vun enger Muséesmauer hänkt duerch d'Trëppelen, d'Beem déi sech an der Luucht winden an mat dem Wand an alles. Fir dat ass deen dee künstleresche Stréch e bësse wéi wann alles mat engem Pinsel esou flësseg dohinner geplaakt géif ginn. Anerersäits huet Oriara menger Meenung no e bëssi eppes Besonnesches wat een net esou oft gesäit an zwar einfach, Sou en mega mega Léift zum Detail wou een selten huet, zemools fir sou en u sech klengt Spill dat nëmmen 20 Euro kascht huet, mee keng deng Charakteren si liebevoll designt, deng deng Hannergrënn si wonnerschéin, also wierklech nach ni, zemools fir sou dass et 2D. Hien an hir Plattformer, ech mengen u sech Gameplay-technesch ass et näischt Weltbeweegendes, mee dat Spill huet einfach en Art Design, wann s de spills et 5 Minutten, du bass dra verléift an du kanns einfach dra versénken. Et ass wierklech, et et hëlleft d'Gefiller an engem 2D Spill erëmzebréngen am Fong an et ass wierklech, du kanns dech richteg gutt dora versetzen duerch den Art Design an. En huet eben dat, Fantasie am Fong, dat et sprécht engem aus dem Kapp eraus, wéi eng eng wonnerschéi Fantasiewelt, an där een direkt rantauche kann an et seet einfach.
Den beschten Aktdesign fir mech vum Joer ass bei Star Wars Battlefront, well et ass zimlech realistesch gehalenen an kann ee wuel mat guddem Recht behaapten, et ass a kengem anere Spill esou gutt ëmgesat ginn, dass um Original sech orientéiert gouf an esou schéin ausgefiddert gouf. D'Lasere gesäit alles esou schéin aus, et ass einfach gutt ofgestëmmt vum Original vu Star Wars. Muss net jiddereen eng 5 Minutten Literei wéi de Claude Krüger? Jo, fir mech a Saachen Art Design ginn u sech e bëssen zwee Gewënner. Et ass e bësse schwéier soen. Dee menger Meenung no schéinste Choix a senger Aart Richtung, déi huet The Witcher getraff, effektiv well et extrem knackeg, voll, a sengem Opbau zesummenhängend Welte sinn, déi Sënn maachen a wou s de och den Androck hues, datt et schonn eng grouss Geschicht gëtt virun dem Ufank vun dengem Spill an deem, wat s du eigentlech an dëser Welt erliefs. Well se awer extrem originell fannen, wëll ech do awer grad esou Bloodborne erwähnen, well déi effektiv e Choix getraff hunn, dee se selwer op de Spiller projezéieren, mat hirem donkelen, onbekannten a virun allem, minor spoiler, an der zweeter Halschent Lovecraftschen Theme, dat ëmmer, Wats de méi gewuer gëss, wats de manner verstees a wats de méi mengs geckeg ze ginn an deem, wat der widderfiert, genee wéi déi Charakteren am Spill wëlle méi eraus sinn iwwer dat, wat geschitt. Probéiers och du als Spiller méi erauszefannen an hir Designs fir den abstrakte Lovecraftschen Horror, deen hu si extrem iwwerzeegend ëmgesat a Kreaturen a Weltendesigner déi s de sou seelen an anere Spiller fënns. Besonnesch schéin oder attraktiv ass et oft net, mee originell ass et an eppes wat een effektiv net oft gesäit an dofir trotzdeem ganz erfrëschend war. Halo 5 well ech den Design einfach mega gären hunn an Et huet einfach eppes aus klasseschem Sci-Fi an engem moderne Look, wou einfach déi perfekt, wou einfach déi perfekt Mëschung dobäi erauskënnt a mär gefält et einfach, zemools well sech halt wéi gesot un déi, un déi klassesche Science Fiction an mat modern, oh, da widerhuelen ech mech, ok, nach eng Kéier,
wat nach eng Kéier.
Halo 5, well ech einfach fannen, dass den Artstyle de perfekte Mix ass aus klassescher Science Fiction a moderner Science Fiction an ech fannen dat ergëtt einfach e wonnerbaart Gesamtbild.
Witcher 3, firwat? Well ech einfach, s kuck ech einfach schon alleng bei wat an de Stied bass, et huet einfach, et ass einfach alles wierklech de esou mega gäil ugepasst an och soss esou d'Landschaft, et ass wierklech. Et einfach propper, och wanns de an Dungeon, wanns de an déi Dungeon, Dungeons gees, dass méi déif era gees, dat ass einfach ok, wat méi däischter gëtt, an einfach wanns de just deng Fakel hëls, dass dann net wéi wanns de lo an anere Spiller hues eng Fakel, hues direkt ganz Rau erliicht, mee du hues einfach dee klenge Punkt erliicht, sou wäit wéis du och normalerweis géifs gesinn, an ech hunn dat Spill, ech fann, dat ass einfach richteg gäil gemat.
Halo 5 wéinst Halo 5 nee Halo 5 well einfach d'Hëlt d'Grond-Gameplay vun Halo deen all Mënsch wëll bei Halo hunn am Fong. Ouni dee klasseschen Halo Feeling wär et jo nëmmen dat nämmlecht, da wär et och Call of Duty oder Battlefield oder wat soss, mee et huet déi puer nei Ännerungen dran, wou et einfach zu där neier moderner Perfektioun vun engem Shooter maachen, fir mech perséinlech. An et ass schnell, mee taktesch, an du stierfs net no 3 Kugelen, wëll s de, keng Ahnung, an de Réck geschoss krus. Also du hues nach ëmmer d'Chance, et mat enger Grupp vu Géigner opzehuelen, wann s de schlau spills. Dass et nach mei héi no méi nei. Same same but different but still same. Schmengt den den neien Thruster Pack den den den mecht e riesen Ënnerscheed ouni en Unbalancing ze schafen well du kanns ëmmer esou dee klenge Boost entweder no vir am Ugrëff an d'Deckung du kanns esou vill domat maachen dass de Ground Pound den zwar riese Risiko huet well du stierfs méi oft dobäi wéi s de dass s eppes kriss mee Einfach dat Gefill een doduerch ze killen ass einfach sou gutt. Pardon. Dësen neie Slide, deen heiansdo déck gäil ka ginn, zumools wanns de d'Shotgun hues an de Géigner rechent net domat, da kanns de einfach sprinten, slide, baa, Géigner dout. Fillt sech einfach genial un. An wat och zum Beispill beim Halo Gameplay elo déck gäil ass, ass beim neie Schmiedemodus, well du hues einfach déi ganz Steierung komplett ëmgeännert an. Et geet elo esou vill besser, du kanns och Saache bauen an der Zäit vun, keng Anung, enger Stonn, wou s de fréier misst eng ganz Woch laang do schaffen. An fir an bei Halo am normale, am Singleplayer, Multiplayer schmiede, et geet alles esou flësseg vun der Hand, dass et einfach menger Meenung dëst Joer de beschte Gameplay ass.
Bescht Gameplay vum Joer fir mech war Forza 6, well. Ech sinn e mega Autosfan an zemools Forza 6 hat et esou perfektionéiert déi Steierung esou intuitiv an esou präzis ze maachen, woubäi den Auto wéi on sech nach keen anere Rennsimulator fäerdeg bruecht huet an et fiert sech all Auto aneschters beim Wieder, beim Reen op der Strooss, wann et dréchen ass, versand ass an dat ass einfach ee Gefill beim Autosfueren dat huet een an sech bei kengem anere Spill. Wéi bei Forza 6. Ok, haut nees Halo 5, well se einfach de klasseschen Halo Gameplay geholl hunn an duerch sou minimal Ännerungen ewéi de Ground Pound an de Boost zur Perfektioun gedriwwen hunn. Fir mech, wéi gesot och scho beim Multiplayer, geet mega flësseg vun der Hand an. Steiert sech afach wonnerbar dofir fir mech gewënnt einfach Halo 5 den Gameplay Präis. Majo fir mech och bei dëser Fro rem ginn et zwee Spiller déi do ganz no enenee sinn Gameplay engersäits muss ech soen den neie Metal Gear Solid 5 erem well deen och ganz liit vun der Hand geet du hues tonne Saachen déi s de maache kanns awer de Gameplay ass zimlech intuitiv, simpel an effikass du hues immens vill Waffen an virun allem och allgemeng immens vill Méiglechkeeten wéi s deng verschidden Ziler mëss. Déi kënne witzeg sinn, iwwerraschend sinn an och oft Saachen, déi s de vläicht guer net denks, déi awer wuel vun de Maacher virge also geplangt waren. Dat heescht, et spillt sech immens gutt an et ze spille mécht och vill Spaass. Op der anerer Säit, wéinst dem pueren Argument vun dem Inhalt, wéi vill s de maache kanns op wéi vill verschidden Aarten a Weisen s de et maache kanns, muss ech denken de Monsterhunter nennen, well soe mer emol esou, du kanns mat enger Auswiel vun 18 sech zimmlech ënnerschiddlech spillende Waffen Iwwer 70 verschidde Bosse maachen an domat hues de scho fir e puer honnert Spillstonnen ouni d'Gefill ze hunn enker genee dat selwecht ze maachen. Halo ass scho
gäil einfach. Et huet einfach, et huet schonn eppes geännert bei Halo, mee de Problem ass einfach well et iergendwéi awer ëmmer dat nämmlecht ass, mee einfach net. Mee do wéi ech fannen u Witcher, also Witcher 3, dat ass einf, Witcher 3 huet einfach en mega gäile Gameplay, och mat sengen, mat deenen Tränk wous de einfach emol, mat denge Pots dous de einfach emol esou eraschmäisse kanns während dem Kampf. Natierlech de Kaläs net iwwerdreiwen, soss gëss de vergëft, wat ech och gutt iwwerluecht fonnt hunn, well soss kéins de dech einfach ze Doud boosten an dann hätten déi Géigner einfach guer keng Chance méi. Soss wat ech och gäil fonnt hunn, dat war einfach déi ganz, einfach déi ganz Ëmgebung, konns wierklech mat praktesch allem konns iergendwéi interaktéieren.
Iwwerraschung vum Joer, Battlefront. Well no all deenen News wou ech vum Spill héieren hunn, waren meng Erwaardungen am Fong zimlech gesenkt ginn. Mee nodeem ech Beta gespillt hunn, war ech schonn bësse méi positiv op d'Spill ze schwätzen. Allerdéngs, wéi gesot, ech hunn d'Spill och esou an et mécht scho Spaass. Dat huet mech halt immens iwwerrascht, och dee ganzen Detailgrad wou se drun hunn an dass e puer Modussen hunn, wou wierklech zimmlech vill Spaass maachen. Trotzdem muss ech awer soen, et feelt gehierlos u Content. Ech war zwar positiv iwwerrascht vum Spill, mee dee Mangel u Content kann net schéi geschwat ginn. Meng Iwwerraschung vum Joer, Heroes of the Storm. Ech hunn et mer net, ech hunn wierklech net ze vill erwaart. Ech hu mer geduet, bah ok komm, mol nach eng Kéier e Moba wéi dat anert, wéi League of Legends, wéi Dota. Mee iergendwéi guer net. Et ass witzeg, et ass iergendwéi vill méi witzeg ze spillen dat Spill. Du hues einfach deng Deng, et geet net einfach drëms den Nexus ze zerstéieren, mee du hues sou kleng in-game Events déi s du muss maache fir iwwerhaapt mol sou wäit ze kommen fir den Nexus ze zerstéieren. An et huet mech immens iwwerrascht dass dat Spill awer trotzdeem esou vill Spaass mécht. Meng Iwwerraschung dëst Joer war Life is Strange. Obwuel zwar se u sech vum Grondprinzip wierkt wéi sou en Telltale Spill, Dat hei huet wierklech sou nach eppes Besonnesches, wat Telltale nach net fäerdeg bruet huet, an zwar dass du dech wierklech extrem, extrem an deng Figur eraversetze kanns an déi all Emotioun kënnt der no an et ass wierklech extrem hefteg. An dee ganzen, déi Trickserei mat der Zäit hier an hier spullen ass, heiansdo mengs de vläit et wär esou klengen Cheat, mä du hues déi ganz Zäit d'Gefill, dass et vläit awer net richteg wär se ze benotze well Du hues ëmmer erëm d'Gefill, wat ass wann d'Sti Kraaft meng och net méi hätt an wat geschitt dann an esou weider. An dat ass saucool gemaach, d'Story ass richteg gutt, d'Grafik ass gäil an ech kann, ech wëll net spoileren, mee um Schluss kritt een d'Méiglechkeet vläit eppes ze entscheeden an an deem Ewéi kritt ee scho e bëssen Pipi an d'Aen. Meng Iwwerraschung vum Joer 2015 war. Sou komesch et kléngt, Assassin's Creed Syndicate, well ech hu mer an sech erwaart, datt ass einfach erëm esou e Spill wat eraus gerotzt gouf vun der Franchise, wou souwisou erëm net aneschters ass an och een net ewéi wat esou paken, mee dann huet een awer et e bësse gespillt dat mat deem Enterhaken deen en huet an trotzdem ass d'Story e bëssen aneschters opgebaut an ënner all Erwaardung huet et dann een awer trotzdem iwwerrascht, datt d'Story een dës Kéier e bësse méi matgepak huet. Et war einfach e bëssen eppes aneres och mat dem. Mam Swappen tëschent den zwéi Haaptcharakteren an. Et war schonn awer méi interessant wéi een et geduecht hat um Ufank. Jo, meng Iwwerraschung vum Joer ass et eppes wat elo vläicht esouguer vill Leit mol nach net matkrutt hunn, mee fir jiddereen deen e Fan vun der Yakuza Rei ass war et vläicht iwwerrascht dëst Joer ze héieren datt, et huet warscheinlech scho kee méi dru gegleeft, datt de fënneften. a bis zum Moment leschten Deel vun der Haaptserie tatsächlech awer nach hei erauskënnt. Dräi Joer huet et gedauert fir dat Spill vu Japan bis heihinner ze bréngen, an elo ass en endlech hei. Dat bis elo gréisst, ëmfangreichste Story an allgemeng menger Meenung no beschte Spill vun der ganzer Rei, wou schonn déi wahrscheinlech net ganz grouss Fanbase an Europa an Amerika net méi dru gegleeft huet. Op eemol war et do, am Dezember ass et am Playstation Shop ze kréien. Klenge Problem, leider net als Hardcopy, wat ech perséinlech net gudd fannen. Kann een just am Playstation Store kaafen, mee sin immens frou dat et trotzdem iwwerhaapt nach hei erauskoum ass. Top!
Batman Arkham Knights, mol net wéinst dem Gameplay, well deen am Fong, ok e bësse bei Halo 5, den Gameplay vun den aalen Deeler eriwwer hëllt an optiméiert, mee am Fong aus zwee Grënn, éischtens mol, D'Story, se fänkt immens spannend un, mä se gëtt einfach an d'Längt gezunn an all déi Plottwists sinn esou meh. An fir Leit déi d'Comics liesen, wat nach méi meh sinn. An mäin zweete Problem deen ech mam Spill hunn, sinn d'Villains. Du hues zum Beispill Villains wéi de Man-Bat, wou nach ni An engem Arkham Spill dra virkomm, wou ech mech och déck gefreet hunn, well et mol en neie Villain ass amplaz ëmmer nëmmen Joker, Bane an Pinguin. An da kritt en nëmmen eng winzeg Niewequest, wou s de zweemol op e muss sprangen a wat dat. Grad esou wéi mam Two-Face. Si hunn en Dégger an Arkham City annoncéiert, wou ech och mega frou war, well dat ee vu menge Liblingsvillains ass. An hei mécht e souguer nach manner wéi an Arkham City. Hei ass en eng Niewequest, wou s de och eng Kéier brauchs oppen ze sprangen, an da ass e vreckt. Dass vun dohier, sorry Batman, mä. Du hues mech enttäuscht dëst Joer. Meng Enttäuschung vum Joer, ech gleewen och deels Elder Scrolls Online. Ech sinn en riesen Elder Scrolls Fan, ech mengen schon alleng Skyrim war einfach dass elo nach mol gäil, mee et huet mech einfach, et huet mech einfach net esou gepak, et huet mech einfach net esou, net wierklech net esou gepak wéi Skyrim an ech hu fonnt et war einfach net wierklech. Bis elo hun MMO draus gemaat, mee et mech war keen gudden MMO a mengen Aan. Mech huet et wierklech enttäuscht.
Meng Enttäuschung dest Joer war Devil May Cry 4 Special Edition. Wou se du gekënnegt hu war ech zwar déck frou driwwer, well ech sin e riesen Devil May Cry Fan an esouguer DMC hun ech rieseg geliebt. Den Remaster mega geil. Mee den huet awer méi Coiffure fréier a weit wéi same same still nach different and still same. Et war irgendwie dass ugekënnegt gi, oh nee dass net nëmmen dat aalt dat spillt, dass nei Saachen dran hei an do, mee dat neit war am Endeffekt dann awer just dat aalt mat enger, du konnts nei Skin dobäi hunn oder esou an vill méi war et deemnait net an dat huet mech och mega enttäuscht well u sech hätt ech mech mega drop gefreet gehat. Capcom rappt Esch erëm. Enttäuschung vu mir, also ech hat keng richteg Enttäuschung, ech hu just zwou kleng Beschwerden déi ech hat. Dat eent war, an opgepasst Spoiler, bei Halo 5 de Master Chief deen ee vu meng gréissten Helde vun der Jugend war ass am neien Deel just vu 15 Missiounen dräimol an enger Missioun spillbar wat ech wierklech net esou fantastesch fonnt hunn, obwuel d'Spill awer mega genial war. An dat anert ass, den nächste klenge Problem war bei Star Wars Battlefront och nëmmen an engem Modus, wat mech gestéiert huet, nämlech de Raumkampf. An deen Star Wars Battlefront zwee gespillt huet, weess, an de Raumschlachten, do kunnst de tëschent fënnef verschiddenen oder sechs verschiddene Raumschëffer wielen, da kunnst du bei déi géigneresch Raumschëff erafléien, eenzel Deeler vu bannen ze zerstéieren an doduerch a sech Schlachte gewannen. A bei den neie Raumschlachten. Ma déi Jägerstaffel op däi, do ass einfach kee Skill erfuerderlech, du muss einfach, et ass scho praktesch en Auto-Aim an dat ass e bëssen déi Enttäuschung déi een an deem Spielmodus huet. Sou, meng Enttäuschung vum Joer ass net einfach just e Spill oder zwee, nee meng Enttäuschunge vum Joer hunn déi selwecht Ursaach an zwar fuck Konami! Féck dech Konami! Fécken hei deen do bis heihin an däin Arschlach! Geldgierege Schäiss op d'Spiller an op d'Fans geschass! Net nëmmen Datt se den no dem supergäile Launch Demo vu PT op eng einfach gesot hunn, nö, PT geschitt net, féckt Äerch an Dir, mol elo nach d'Demo ewech, emol net, fir déi déi déi nach net gesinn hunn, mol net wéinstens nach dat e bësse spille kënne vun deem wat hätt kënne sinn, gëtt einfach direkt d'Kascht gestrach. An domat net genuch, wat potenziell hätt kënnen d'Spill vum Joer sinn a vläit esouguer Witcher 3 toppen, ass och, ofgesi vu guddem Gameplay, nicht viel gewesen. Metal Gear Solid 5, ech hätt et esou gär zu mengem Spill vu als mäi Spill vum Joer gesinn, mee dovun ofgesinn dat et sech super spillt a super ausgesäit, ass d'Story och zimlech fir den Aarsch, also dat e bësse wat do ass. Ganz spoilerfräi gesot, et waart ee laang drop dat eppes geschitt, et geschitt net vill, de Béisen huet kee Character Development, en ass komplett underused, du hues een eenzege richtege Boss Fight an deenen 150 Stonne Gameplay, déi no den éischten 30 Stonne virun Ufänke verdammt repetitiv ze ginn, wouduerch bei all d'Reviews mëssgeleet sinn an eppes hirtäuschen, wou s de op eemol mierks, datt d'Loft méi séier eraus ass, wéi s de mengs. Souguer e Schluss huet d'Spill net, et ass emol net fäerdeg. Wat als ursprénglech final Missioun geduet war, gouf gecut. An souguer wann zum Schluss e bësse méi Story erakënnt, geet et ni duer, fir eng gutt zesummenhängend Geschicht draus ze maachen. All déi interessant Fakte fir Fans gi geliwwert a Geschrëftscreens An iwwer Kassettentapes etc. Sollt mer Cutscene liwweren. Ganz vill Bock op Suen a ganz vill op d'Leit geschass. Gratuléieren Konami, ech si frou. Sidd frou dat der Videospill, dat der elo op Automaten oder wat et ass, ëmgestigen sidd, well vun Äerch giff ech keng Spiller méi kafen. Fuck Konami.
Sou, an iert mer elo bei d'Game of the Year kommen, hei sinn nach e puer Honorable Mentions.

Witcher 3. Ganz einfach well dat Spill sou rieseg Content Monster ass an all Sekonn wou's d'Spill gespillt hues huet et Spaass gemaach. De Gameplay huet vläit heiansdo puer kleng Macken, mee dat gëtt alles wett gemaach well einfach dat Gesamtprodukt einfach dat bescht Videospill ass dat mer säit Joren hate menger Meenung no. Et kéint vläit souguer de Red Dead Redemption vun dëser Konsolegeneratioun sinn. An dat ass e riise Lo. A wann den DLC d'nächst Joer richteg gutt gëtt, wie weess, dann ass et vläicht souguer net grad d'Game of the Year vum nächste Joer. Oder éischter d'Expansion of the Year, well Witcher 3 ass d'Game of the Year. An et ginn net genuch Wierder, fir elo nach weider ze beschreiwen, wéi gutt et ass, well ech mengen, wéi schonn erwäänt gouf, Dee ganze Video hei huet schon oft genuch erwänt wisou d'Spill et derwärt ass Game of the Year ze sinn. Well
am Fong brauch et keng Erklärung méi. Ech mengen d'Sinn, ech mengen elo de Spidal an Halo 5 sinn esou oft elo erwänt ginn, ech mengen dir kënnt Äech schon denken vun wat ech Witcher 3 ausgewielt hunn a wat Platz 4 kënnt an direkt hannert 5 war. Ech brauch net, lass Winternilo seot, ech brauch net hei ze soen firwat. Et gouf einfach esou vill dovunner scho gezielt. Wann der wësse wëllt firwat, spullt zeréck a kuckt iech eng Garde un. Also dach, dëst Joer goufen et vill wierklech gutt Spiller. De Choix ass mer u sech net ganz einfach gefall mat esou super Saache wéi Bloodborne, dem Yakuza 5, dem Monster Hunter 4 Ultimate, mee dat Bescht ëmmer nach The Witcher 3, well einfach alles wat e probéiert huet, huet e gutt gemaach. An e bitt extrem vill. En ass erfrëschend, en ass nei, en ass originell, et gëtt vill ze entdecken, vill ze dinn, en ass ënnerhaltsam. Dat Spill ass an bal all Hisiicht eppes erun. Aner Spiller, ech kënnt e Beispill huelen, ech hu mech laang net méi esou gutt amuséiert a war esou duerchgehend positiv iwwerrascht wéi bei The Witcher 3. Schued, datt se kee weidert Spill ni wëlle mam Geralt maachen, well ech si sécher, ech géif och dat direkt kafen, wann et géif erauskomm. Mäi Spill vum Joer, Witcher 3.
Mäi Game of the Year ass Halo 5, well et a sech dat ass, op wat een a sech jorelaang erëm gewaart huet. Genau déi Emotioune sinn och erëm eropkomm, wéi wann ee schonn den éischten Deel gespillt huet, hunn ech einfach direkt wuel gefillt. Wéi wann e bei eng Famill komm ass, hunn ech einfach ëmramt gefillt. Et war e schéint Gefill, et war einfach nei, awer d'nämlecht. Same same but different but still same. Et war einfach
Wonnerschéin.
Dee Spiller, op déi ech mech d'nächst Joer freeë sinn Doom, well dach vun engem gäile Splatterspaass ausgesäit. Recore well, ok bis op den Trailer huet net wuel vill vum Spill gesinn, mee gesäit mega interessant aus. Scalebound well, hallo, Draachen, ech mengen dat seet schonn alles. An Quantum Break well dach vum Gameplay hier zimmlech interessant ausgesäit an ech déi Iddi cool fannen. Dass dat nach mat enger Serie verwéckelt gëtt, vun dohier, dat si mol déi Titelen, déi mer sou ganz spontan afalen. An Gears of War 4 natierlech. Dat Spill, op dat ech mech nächst Joer freeën, dat gëtt RICO. Et huet ee, wéi den Daniel sot, net vill vum erschten Trailer do gesinn, mee et gesäit iergendwéi mega no Fun aus.
Wourop ech mech d'nächst Joer freeë sinn eng gutt Rëtsch u Spiller. Am Fong, ech probéieren et esou kleng wéi méiglech ze halen, well soss gëtt et vläit e bëssen ausser Proportioun. Mol Quantum Break fir d'éischt, mol Schlido Remedy Spiller, Alan Wake, Max Payne, alles top, fir ze wësse wéi Action funktionéiert. Plus mat där Serie gutt Schauspiller dobäi. Ech weess och schonn, dass et Top wäert sinn. Recore, ech weess nach net vill driwwer. Wat ech gesinn hunn, gefält mer. Keiji Inafune plus Kämpf hannert den Metroid-Spiller kann praktesch och nëmme gutt ginn. En plus gesäit d'Konzept vum Spill saucool aus. Scalebound, Platinum Games och, ich liebe se. Gäil Action-Spiller. Et ass en Tipp, deen engem waach hale kann. Top!

Well ech vun all deene Spiller, déi ech elo genannt hunn, gesinn ech do déi meescht oder déi gréisste Warscheinlechkeet, datt et warscheinlech e Flop wäert ginn, well et sech einfach ze gutt nähert fir wouer ze sinn. Mee dowéinst freeën ech mech och esou dorobber. Jo, ech géif soen, dat ass esou kompriméiert wéi et grad geet. Do a mengem Kapp wäre elo grad nach Millioune vu Saachen, déi ech ziele kéint, mee ech maachen do léiwer Ech kréich scho rose Blécker, ech gi déiwert. Op dee Spill erwësch ech mech fri fir den Exi Joer. Dat ass zwar och No Man's Sky, wat einfach sech mega gutt unhéiert an och reng theoretesch Potential do ass, dass et wierklech en Hit gëtt. Awer genau sou grouss ass natierlech d'Chance, dass et e Flop gëtt. Dann, op wat ech mech perséinlech zimmlech free well ech e grouss Fan sinn, ass den neien. Naruto Ultimate Ninja Storm Deel deen erauskoum. D'Beta ass jo mëttlerweil och scho spillbar an dat war rëm bombastesch, zemools well et mat der Story weider geet an do och all vill Saachen erkläert ginn. Da kommen nach esou Deeler wéi Horizon an Quantum Break an nach esou vill Spiller wou een sech wierklech drop freet an. Sou sécher, 2016 gëtt e gutt Joer fir d'Spiller. Jo, also fir d'nächst Joer, ech faasse mech och kuerz, just emol dat éischt Spill lo am nächste Joer, dat ech onbedéngt wëll hunn, dat ass Dark Souls 3. Et ass einfach fir mech déi stäerkste Serie, déi der am Moment gëtt, well et alles huet, wat mär gefält. Ech muss zwar zouginn, souguer nach vun der Demo huet et sech e bësse vill no Déjà-vu ugefillt, mee trotzdeem Souguer wa se näischt um Gameplay änneren, gouf mer nach eng Kéier eng nei, esou eng grouss Welt mat neie Géigner, neien Dungeons fir ze entdecken an dat lescht Geheimnis erauszezéien an 100 mol géint dee selwechte Boss ze stierwen, fir bei der 100 éischte Kéier ze gewannen. Da sinn ech erëm 100 Prozent dobäi a wäert erëm zwee Méint laang alles aus dem Spill erausspillen, well et gëtt zwee oder och dräi mol Dark Souls 3, wann dat do ass. Ech sinn deen Éischten, deen et keeft. Sou, dat war et dann elo mat eisem Games Rewind an eisem warscheinlech leschte Video fir dëst Joer. Mir hoffen, et huet Äech gefall an. Da wënschen mer Äech allen scho mol en gudde Rutsch an d'neit Joer an vill Spaass beim Gamen. Mir ënnerhalen Äech weider och fir 2016 an da gëtt et nach eppes ze soen, nämlech Ciao!